Chia ring'ana ase marogo aya arero, nonya mbaria bagenta koboria igoro y'amatera, Nyasae abasesenie. Naende ntobariganetie ase studio yabo iso Victory, ase okomorora kobua mono omodarector amo nabatenenerete, erinde aria ase ensemo moino esiminero, erinde babarobererie amatera aino buya, naende ase okorekodia, Amo nebipindi binde ekero motagete ebisu ase embeo. Pastor Lameck Onkware, bari mokwerere abana ba Nyasaye abamorwareire. Nabo narenge goteba ng'a Nyasaye oito nomuya. Na ensemo bono neyaito kibarua ni kwetu. Nyasaye ere okorire onsi, ore oberia onsi amaye asore, onye nabana okoire, onye nomong'ina okoire, onye nomogaka okoire, Onye niso okoire, onye nechisemi okoire, onye noboremo okoire, ensemo neyao etigareti, ekiagera goetera ase chinguru chiaito intwe abanyene ntokonyara kobwata amachiko a Nyasae. Ensemo etigareti ne ring'ana okoirwa ase Omonene, ekiagera igagoteba ng'a obekire amachiko abeire abere. Rituko ritang'ani mwanche Omonene oo kobua mono aye omonyene, naende omwanche kobua mono ase omoyo oo bwensi na kera egento. Iri nerichiko kobua mono ritang'ani, amachiko ikomi a Nyasae agotoka ase okong'anya, emerongo ebere kobua mono ekefungo gochakera ekemo, Ee, rimomba keria kane abekirwe koba oboamate bwao na Nyasae, okwo nakwo ogochika ng'a mwanche Nyasae oo. Gochika kwa gatano mbaka ogochika gwa ikomi noboamate bwao na mwanyabanto, aye iso, na nyoko, moka, momura, amo nense egwetanaine. Igo nyuma totarasaba anagani ng'a moigore chibibiri chiaito ase egetaabu gi'okong'anya emerongo ebere. Igo rero intagete kobaorokia ogosesenigwa tokonyora ekero chinguru chie ring'ana chigotoa ribaga kobwata amachiko a Nyasae erimo ase erimo, ekiagera goetera ase chinguru chia Mwanyabaanto ntokonyara, neba ntwakwa Nebanto arwara, nebanto aba moyo, igo tore ababui naende goetania ababui. Iga abana ba Nyasae, ase enchera enga buna eye iga rero nkorigereria tore kobua mono oboamate tobwate amo na Nyasae oito, goetera ase ogochika kwe ritang'ani mpaka ogwakane. Rero ngokwanera ogochika okomo gwoka, naende mambia ende nkwanere okonde. Ntagete togende ng'ora ng'ora, torore ng'a mbuya ki Nyasae abwate amo nekatiba ya igoro ase engencho y'ogotwara omorembe. Ngosaba tore Omonene gwatorusie nomogondo obakwe. Nyuma y'okorigia gwetera ebigeri. Nyuma kobua mono y'ogwakwa namakombe na emioro, naende gotwara kobua mono amauta ase amaboko, ase engencho gwateebete ng'a, Goetera ase ebigeri ng'a moragere, mbuya mono ase engencho gwatoire emeremo eyio ao ao. Omonene, twagosaba ng'a obuya bwao botoisane, Nabatwe arenge ekanisa reero, Omonene, mbuya mono ase engencho y'obuya bwao na ogosesenigwa, naende ase engencho kwabegete rituko eri iga ase engencho y'ogoseseni Mwanyabaanto. Omonene, nangosaba ng'a abarwarire abakwereire, abatagete kweng'enta, abatagete gweita, abatagete gweita abande, nangosaba ng'a chinguru chie ring'ana chibaororobie kobua amo notomenye obogima boetaneti ekerengo gi'okorengereria kwa Mwanyabaanto, ase erieta ria Yeso Omotooria oito. Amina. Abana ba Nyasae, Ebibilia egontebia iga, Okong'anya emerongo ebere ebibungo biaye ekemo. Katiba entang'ani ya igoro eyio egochia korenta omorembe ase enka, ntwaroche kobua mono echuma yaeta, buna oyominto Paulo agoitwa nabakuani b'ekanisa bakomoira ase eserekari ase engencho y'ogotenenora egento tokoroka okobokigwa The Resurrection. Ebiombe biarenge bibere Abasadukayo amo n'Abafarisayo barenge kobua mono komorwania, oyochete gotooria omosomba Nyasae nomoigwa. Abanto abange ase chifamiri babwate amanyinga amabe gochia ase abamwabo. Lakini timanyeti ebirengererio bi'omwana oyo iga, ekero aigwete moonyo ng'a Paulo ngoitware, Akaminyokia amang'ana arioche ase Paulo. Paulo akagenda ase omogambi bw'engaki eria, agateeba amang'ana onsi mpaka Paulo agatoora obogima bwaye. Akaraegwa akabaga gake akararandia. Abanto barenge akobua mono bakoora ase engencho y'ekeene. Abarandia barenge babekerwe chisumu n'Abasabato, n'Abachumapili, n'Abaisilamu ase engencho y'ogoteeba ekeene. Igo nkeri ng'a Korende Nyasae nabegete abanto ororo bakorabegera, bakoramenta abanto ba Nyasae ribaga, onye komanyete moroberi onde bwensi ase eserekari, onye komanyete moroberi onde bwensi ase esukuru, moroberi onde bwensi ase nyagitari, moroberi onsi ase efamiri, omonto otakeire goitwa gosarigwa obogima bwaye ase engencho y'ekeene, toria omonto oyio ko ribaga rire, tona koimokia Ebibilia enene, tona gotera, tona kweroka omorai, tona gotagana ng'a Omoika okobwatire, ko Toraire ribaga rigiya buna omoigwa o Paulo ase engencho ye ripoti aruete, ekaa oyominto Paulo ribaga korarandie ake. Igo nkeri ng'a ekero ekeene gegokwanwa, abanto bagosiria amagima. Naende nkeri ng'a ase tai y'ense eyio ere amanyinga atari goiteka abana ba Nyasae. Amanyinga a Yeso agaiteka ase omosalaba ase engencho y'ekeene, ase engencho Ing'a agwo omochakano onde yarenge o ring'ana, ring'ana eri riga riarenge amo na Nyasae, ne ring'ana eri riga Nyasae bieka omonyene. Goetera ase enchera enga buna eye iga obogima nobo bwarenge ime. Ande taiyo toranyore obotamero, ebe nechikanisa, ebe neero, ebe nese abasacha baito, ebe nese abakungu baito, esebe nase abaibori baito, ebe nese abanto abanene babwate ebesa, Tatiga ase chinguru chie ring'ana oyore Yeso bweka omonyene, Yohana, eyemo eyemo. Abana ba Nyasae, amang'ana aya iga ase Jumamosi ya rero tiga agosesenie ase engencho y'obuya bwa Nyasae. Igo atwanyorire iga, Intobwate ekatiba y'eserekari eyio egwetigwa na Bunge, yabekwa omouri amo ne President. Naende boigo Igoro ekarosia ekatiba ase egetabu kia okong'anya emerongo ebere ekefungo ekemo mbaka ebiungo biaye oise korigereria buya rero igoro orore ebiungo ikomi na bitano na bibere. Eye nero katiba ya igoro yabegetwe omouri. Amang'ana aya iga goetera ase chinguru chi'omosaraba kotorabe ababui ase ogotenenera ase amachiko aya iga rirorio ntobwati obwoba bw'amakweri. Ntobwati obwoba bw'amarwaire, ntobwati obwoba bw'ababisa, ntobwati obwoba bw'ogoitwa na gokwa. Igo richiiko ritang'ani Nyasae aete Mwanyabaanto rirarente obogima, nonya amakweri kare ororo toramenye ake. Ne richiiko rigoteeba iga, Okong'anya emerongo ebere ebibungo biaye ekemo. Nyasae agakwana amang'ana aya onsi ogoteeba, Ning'anchete gosoma ase engencho ye chinguru chie ring'ana, Inche ninche Omonene Nyasae oo, oyokorusetie ase ense ya Misiri, ase ense y'obosomba. It is part of introduction. Ng'a okorua ekatiba eye iga, nigo ere kobua mono, Utatu Mtakatifu, the Trinity, Tata, Omwana, na Omoika Omochenu. Goetera ase enchera enga buna eye iga, bono nkweorokia are. Nyasae agakwana amang'ana aya onsi ogoteba. Inche ninche Omonene Nyasae oo oyokorusetie ase ense ya Misiri, ase ense y'obosomba. Igo rituko ritang'ani egoteba ng'a toba ne chinyasae chinde otatiga inche. Abana ba Nyasae, abana b'eruoti, nkobariganie ase amang'ana aya iga, naende omanye ere iga, the bigger the responsibility. Naende kobua mono buna gwaikerire obokristo bwao, ebe gwasore ekanisa kwabatisirwe, aye bono ogo obwate ribaga rinene, ebe kwabeire omorandia, ebe kwabeire omorisia, ebe kwabeire omokatekista, ebe kwabeire omoteria, you have been given a big responsibility koraria oborwoti bwa kare na kare. Nekina nabo kere, onye togokwana kobua mono ekeene, richiko ritang'ani, toba na Nyasae ende tatiganche. Omosomba o Nyasae okorokwa kobua mono oyominto Daniel nere komonyora tore, buna twanyorete Joseph kobua mono buna akoirwe echela, ntwakwanete amang'ana aya iga, ase engencho atendenerete ekeene oyominto Daniel okoegwa obonene. The moment aigwa obonene, abana ba Nyasae, mogotimoka chimapiri, chimamosi, ichuma, nonya onde otari koenda kanisa, akaigwa emeremo ere emenene, Ogoteemwa gwagocha kore okonene mono, ng'ai amang'ana ayio agotoka, naende esanamu ekorosigwa. Igo nkeri ng'a toba na Nyasae 'nde tatiga anche, tatiga Nyasae bweka omonyene. Chifamiri chinyinge chiabunekire. Chikanisa chinyinge chiabunekire. Abana ba Nyasae, chiinstitution chinyinge chiabunekire ase eserekari, ase engencho abanto bagoteeba ng'a Tiga ndabeke ebibiria inse goika ondore, tiga ndakora kobua mono korandia, tiga ndakora kobua mono amasabo, tiga ndakora gotera, nario orandore ebirage ndanyare koba inkogokorera. Abana ba Nyasae togotebia goga omoruoti okoa Danieli obonene. Nyuma Daniel arorekana ng'a nomonto bw'engencho, nomonto omosomi o Bibilia, nomonto orenge bw'amasabo, tari omonto bw'ebitina, tari omonto bw'endamwamu. Nyasae akamoimokereria igoro, Ebibungo biaye birenga, Daniel ibere ebibungo kumi na sita. Norambo nainche, abana ba Nyasae, nonya nkorwa aria nkororera buna mwasaba kobua mono ogoteera okwo, nyegenete ng'a etelevisheni ya Voice of Victory neche ebabeke gose nenkobabekera egoteera kwaino. Naende mbuya mono ase engencho yokorenta amateera aya anyare koba gakoreria oborwoti bwa kare na kare. Eh, Daniel kobua mono ibere ebibungo kumi eh, Ebugo kumi na sita. Ebibilia nigo egontebia amang'ana akobwatia abana ba Nyasae. Amaiso ane nigo nigo ere ebungo emerongo ebere na bitano na kemo. Erio Nebukadinesa omorwoti agatugama inse, akaumama, akaorokia amasikani ase Daniel. The moment eratoke ng'a ntobwati Nyasaye chinde, abanto mbanyare koba bagoikaransa ase tore batoe amasikani. Akabeka amarua y'ense akauma ma akaa Danieli amasikani. Agachika ng'a ekeng'wanso na ubani birugwe ase Daniel. Nase engencho akora emeremo eyere emiya. Omorwoti agatebia Daniel, Abana ba Nyasae, ekeene Nyasae oino aikire aikire arobaini na saba, nachakire arobaini na sita, omorwoti agateebia Danieli, Ekeene Nyasae oino nere Nyasae ore igoro bwe chinyasae chionsi. Ng'aki ogochika kweri kande batang'ani gwateeba, Toba na nyasae nde tatiga nche. Oyominto okorokwa Daniel ekero atenena boronge omogambi bw'engaki eria, igo ekanisa Abarandia Abakristo nabo gwento koba ekerore gochia ase eserekari, tari eserekari egwento koba ekerore gocha ase ekanisa abana ba Nyasae. Ekeene Nyasae oino nere Nyasae ore igoro bwe chinyasae chionsi, na Omonene bw'abaruoti, naende nere okomaanora obobisi namanyire aya ekiagera aye Kwamanoreire obobisi obo iga, ekanisa nere egwenerete, Abakristo nabwo bagwenerete, abarandia nabwo bagwenerete, abarisia abaraya nabwo bagwenerete, tari ense, tari abanasiasa bakorabia ekanisa, nekanisa ekorabia abanasiasa, nekanisa ekorabia ensa, ekiagera aye kwamanoire ere obobisi obo iga. Ekanisa yaeirwe obobisi obonene mono sana. Egensi ekebe ekanisa yabeire ime ase eserekari, ekanisa yabeire ime ase esiasa, bono tori komanya kobua mono oborabu na obobisi bwa igoro ng'ai bore. Ee, kwamanoirwe nobobisi obo iga. Oyo Danieli. Erio omorwoti akaa Danieli amasikani amanene, na ebiegwa ebinge ebinene, naende akamobeka akaba omogambi igoro ase orogongo rwonsi rwa Papel, na Omoteneneri omonene igoro y'abang'aini bonsi ba Papel. Abana ba Nyasae, ntaete morigererie iga iga, ase engencho y'ominto Daniel arenge gosoma, oyominto Daniel arenge gosaba, oyominto Daniel arenge gosoma Bibilia, oyominto Daniel arenge gokora ebire ebironge, akamobeka gotenenera orogongo rwa Papel, agatenenera abanto bonsi, omong'a, obong'a, abang'aini, the prime minister. Chibungo arobaini na nane. Danieli akaboria Nebukadinesaro, nere akabeka Sadaraka na Mesaka na Abedinego bakaba abanene igoro ase amang'ana orogongo rwa Papiri, korende Danieli akabeera ase enyomba y'omorwoti. Norwoti abana ba Nyasae, ekero ogokora amaya igo okoba promoted amang'ana igoro. Ekero okoba kobua mono omuya ase eserekari, omuya ase ekenyoro, you will be promoted. Igo okonyora kobua mono obuya bwa Nyasae bokororekana. Abana baria be university, abana baria more secondary, abana baria more primary, abana baria motarima ase egento tokoroka ehm, egento tokoroka illuminati, abanto bakorigia chibesa, igo okonyora ng'a naye okorusigwa ng'a, Into obobisi bwa igoro, Inte kobua mono oborori, Omong'ina oria ase ekenyoro, naki kobua mono okoraba na komeka-meka! Nyasae nakore bikone asore. Ring'ana twakwanera rero, abana ba Nyasae toba na nyasae ende, abamura bekere babekwa ase oborwoti obo iga, ani abanto bande buna riria oyominto Paulo aroretwe endamwamu achie goitwa ataraikigwe kortini banachane amagoro na amaiso barusie aroro, na omonto orenge Omorai bw'ekanisa ase enka egete ng'a ake egento ekio chi- eh, chinsea, ake egento ekio chi- eh, ah, amaino gekogochia aria, omoni oyio agotumia. Abana ba Nyasae ati iga mbatebi ng'a amaramo chindumi nchirochire chikanisa, omonto kobua mono akorama abanto amang'ana amarito amarito amarito, Lakini gagoika Esabato, gagoika Echumapiri, gagoika kobua mono chuma, omoite ebere, omogaka okwana kobua mono sipurano buna omong'ina, ekiagera nigo are omochenu na asachenu ase rituko erio. Omong'ina okwana pesi buna omosacha, yaani abanto bare aro bakwega, abasacha mbatagete koba abasacha, abakungu mbatagete koba abakungu, ase engencho y'obokristo, rituko erimo rioka, ebento giakorekanete abana ba Nyasaye, Ekero ababeke ase orogongo rwa Papel, akainyora kobua mono aba bakobwatia ase ebungo emerongo ene na kianda. Danieli akaboria Nebukadinesaro, nere akabeka Sadoraka na Mesaka na Abedinego, bakaba abanene igoro ase amang'ana 'orogongo rwa Papel, korende Danieli akabeera ase enyomba y'omorwoti, eprime minister. Abana ba Nyasae ntagete twebore iga, abasikari nkorikwa bare. Ee, abarimu nkorikobare, ee, abanto nkorikobare abanene abanene, igo nacha goichana sana, abanto bachandekire, batagete abana babo barikwe oboami, batagete abana babo barikwe obosigari, barikwe obwarimu, lakini tiga mbatebi iga, mokristo taiyo orabakonye, abanto batagete elifu mia ine korikwa oboami, koimokia ebunduki, achigoitwa naende. korikwa obosigari, korikwa obosigari kobua mono bw'eching'iti chi'orosana, korikwa obosigari kobua mono bw'orosana. Abanto nao bakoboria siringi elifu mia mbiri, elifu mia tatu, na eserekari nao ere. Lakini igo bakobagana gochakera koria oria omonene mbaka oyo omoke, eserekari kabira keyio abana ba Nyasae. Na abanto baikaranse taro oroo, na abanto bagotimoka Chumapili, bagotimoka Chumamosi, Abanabwo ebinyasae oboamo nabanto babwate emechando yabo rituko ase rituko. Abamura abaiga, ekero oyominto Danieli atigara aaria igoro, akababeka chiprovinsi erinde nabarabwo bakore emeremo ime ere miya. Emeremo ki ogokora koboamo nekero kwabeire omokristo ase eserekari, ase esukuru, ase Nyagetari, ase kobua mono inche rende yonsi mpaka ase ekenyoro, nkworokia ore ogotimoka kwao Chumamosi, nkworokia ore ogotimoka kwao Chumapiri koba okw'engencho. Aiga Danieli isato ebungo kobua mono ekemo. Bono abanto mbaroo babwate endamwamu buna babwate endamwamu gochia ase ng'o ase oyominto Paulo, bakarigereria ng'a aye. kwabekwa anene kobua mono kobe prime minister, aye kwabeka abamura abwo nabarwo bakore emeremo emiya ng'a Nyasae ababekire ntorore gose motoboe. Yaani ebinto ebi sinini omonto ochi kobekwa oborisia, omonto ochi kobekwa oborandia, omonto ochi kobekwa omodikoni, abanto bateba ng'a tiga tore gose ntokeiore omwaka oyo. Gwakwa gokorwania ekanisa, gwakwa gokorwania aba- aba- aba- abateria, Mbatairie abana ba Nyasae konya ng'a ne chisegi chindoro, engaki yao yaera, oragererie ne efamiri yao. Ebinto bia igoro buna twasomete igoro ya Na- Nadabu na Abihu, bana ba Nyasae torue omorero omwao. Genda ekanisa onye gwatigire amarua, onye gwatigire obotomani, tari kogenda oro okoungana nabanya- nabanyabibe. Danieli nere ekere kobua amo nabekwe ense emenga buna eye iga, ase engencho yokorwanerera banto mbatware Nyasae chinde chionsi abanto bagatwara endamwamu. Nora amo nainche, Danieli sata ekefungo ekemo, tosome, Nebukadinesaru, omorwoti akarosia omogwekano korwa ase ethahabu, obotambe bw'omogwekano nigo bwarenge obw'amaboko emerongo etano nomo, eye nesanamu yarosigwe. Oinyore ogochika kwe ritang'ani, tobana Nyasae 'nde tatiga nche, nobogare bwaye bw'amaboko atano na rimo. Akayotenenia ase ense omweye ya Dura, agwo ase orogongo rwa Babel. Korora tore kobwamwa nabana ba Nyasae, mbarenge abaratenene ekero amaaki akoborigwa mbarwa. Mpaka oborandia bwasaire abanto bakorwa amaaki, erinde mbekwe omonyakerogo, erinde mbekwe omosekeretari, nkore eke iga amo na keria, Mokoinyora ng'a Ebibilia egoteba ng'a bamura babo aba nigo bambete kombeka kobua mono, korende emegondo y'emesabibu ng'a timondigeria ase engencho nabeire omomwamuti. The moment okoigwa oboraai bw'eserekari, okoigwa oboraai bw'ekanisa, manya ng'a nogoseni gose okoragererigwa. Abana ba Nyasae, aiga esanamu ekabekwa ase ense eyarenge ore okwo Duro ase orogongo rwa Babeli. Ing'o kobua mono otagire? Daniel. Erio omorwoti Nebukadinesaro agatoma abanto basangererie amo abagaambi abanene b'oborwoti bwaye, na abagaambi be ching'ongo chiaye, abagavana, na abasemia, na abagachi be chikungo, abagachi be chikungo. Ehe, n'abagaambi ebiina, na abamanyi b'amachiko, na abanene bande bonsi b'oboruoti bwaye, abwo bonsi nigo barangeretigwe ase ogwatanana na goseemia omo, o, na, na, na gosesenia omogwekano oria Nebukadnesa omoruoti konya atenenirie. Abana ba Nyasae, richiiko ritang'ani. Kobua mono ria igoro riabutoirwe riagerire emechando yabo ere ase chiserekari chinka na ase institutions ninkeri ng'a abanto batore chinyasae ching'ao. Aiga bakarangerigwa omobwekano ogatenenigwa kobua mono orenge obotambe buna abatebire amaboko ayio, erinde bayosesenie. Abana ba Nyasae, naki ogosesenia abanto ekero bataete korikwa obosigari, na aye kobua amo negiato abanto baonirie amaremo baeire chibese kwaragereria enka yao? Ekero abanto bakorikwa obwarimu, chibese ere enka gwasangereirie omong'ina omotoka omo- omoboraka omotaka oonirie mpaka gesona. Abagambi! Inki mwakorire abana ba Nyasae ase okorwanera chintakana na ababoraka, na korwanerera abare abataka? Abanto barikire mbari kobua mono bare abobisa. Uhum, ngokora are TS, ehe, ngokora are ecounty, ehe, ngokora are ase gete, onye tobwati besa, abana ba Nyasaye, yatebekana ase omogusii ng'a oyo otabwati omwabo, nomonyete buna egoteba, oira na nka tabwati kende gionsi. Igo nkeri ng'a Nebukadinesaro agateba ng'a omobwekano oyo osesenigwe, erio abagambi baria abanene, na abagaambi be ching'ongo, na abagabuna, na abaseemia, na abagaachi be chikungo, na abagaambi ebiina, na abamanyi b'amachiko. Montegere abana ba Nyasae. Igo nkorigereria iga nsome tindusi kende ase Ebibilia, ng'a gokomenta, okomaanoka, igo gose gokorusia noruserigwe ensemo y'ase oboruoti bwa kare na kare. Gokomenta, naye nomenterwe amaakwa ore ase Ebibilia, na abanene bande bonsi b'ense eria, Bagaacha, bagatenena na gosesenia omogwekano oria omoruoti o Nebukadnesa konya atenenirie. Amaene abanto bonsi pi bagacha bagastenena ase omogwekano oria. Ekero bateneine bosio bw'omogwekano oria, omoraria agaaka eriogi rinene, ng'aki agoteeba, akabora, Inwe abanto b'ebisaku bionsi, Inwe abanto b'ebisaku bionsi, eri neriogi rikobwekana, Omorari agaaka eriogi, ab'emenwa yonsi mwachikirwa ng'a ekero moraigwe eriogi ri'ebituureri, na ebi'ebiroria, na amakano ao ao, na amarandia, na amariogi a kera amatera. Goika motugame inse, mosasiime obomo bw'ekana bw'ethahabu oria Nebukadnesa omorwoti atenenirie. Aiga kobua mono mbaria aboba, ing'a timosasiima nyasae ende kobua mono kobua inche, ebungo bitano akemo, Omonto onde bwensi otatugamitie na koumama ase okoyosasiima, erio kegima agwo narutwe ase eriiko ri'omorero ekebemberi. Abana ba Nyasae more amo nainche. Ase ayio ekero abanto b'ebisaku bionsi na ab'emenwa yonsi baigwete eriogi ri'ebituureri na ebiroria, na amakano ao, na amariogi a kera amatera, Bonsi bakaba bagotugama na gosasiima omobwekano bwe dhahabu oria omorwoti kwayatenenirie. Abana ba Nyasae, egento giakorekanete, Abakristo abange, abanto bakagunsa gosesenia omobwekano oria naende koyosasiima. Egekone, ebibungo bitana bitato, abasani baria batato ba Danieli bagosoerwa ase ogotaigwera. Riria bonsi bagunse, omanyete nabo oranyore kobua mono enyasae obwate, na omokungu gete momenyete amo nere omotomani, na omosacha gete motene- momenyete nere amotomani, na omoiseke gete na omomura gete momenyete nere omotomani, ase engencho y'ebesa, ase engencho y'egari, ase engencho y'obonda. Inki keria kobua mono ogotugamera inse gwasasima abana ba Nyasae? Igo nkeri ng'a Bono abanto bande Abakalidayo bakagenda bagasoera Abayahudi baria, bagakwana, bagoteebia Nebukadinesari omoruoti, Aye omoruoti ochikare, omaete abanto abagenki na ababe bakoratebe ng'a Yesisa. Yes, madam, nigo bagoteba ng'a Omonene oito, bagokwania abanto kobua mono namaboko babeke amarunsi, barigererie kobua mono, erinde kobua mono koega omonto oyio abakorere buna batageti. Ehe, ebungo ikomi na ebungo ikomi. Aye omorwoti nigo kwarue ogochika ng'a kera omonto okoigwa eriogi ri'ebiture eri, na ebiroria, na amakano ao ao, na amarandi, na amariogi a kera amatera, goika atuga amesa na gosasima omogwekano oria bw'ethahabu. Naende ng'a omonto onde bwensi otatugameti na koumama ase okoyosasima, oyio goika arutwe ase eriiko ri'omorero ekebemberi. Bono barentire ogosoerwa, buna ogosoerwa barenterete oyominto Paulo ase oborandia bwaye. Ase amachiiko ikomi ntonyore kobwamwa nabaanto baranyare koba bakoyarwania ase engencho y'ogosaria Ebibilia ya Nyasae, ase engencho y'ogosaria abarandia, ase engencho y'okorwania baria bateneine ekeene ase amachiiko ikomi, ehe, ebingo ikomi na bibere. Bono mbare abanto bande Abayahudi abwo gwachorete gotenenera amang'ana 'orogongo rwa Babeli. Hu, abasoeri, eh, Sadaraka, na Mesaka, na Abedinego, aye omorwoti abanto aba bachayire amachiiko ao, barabwo tibari gokorera chinyasae chiao gose gotugama na koumama ase ogosasiima omogwekano oria bw'ethahabu aye gwatenenirie. Amasoero agasoa. Chikanisa amasoero namange aro, eserekari amasoero namange aro, ekenyoro amasoero namange aro ororo, naende gogoserwa koreng'ana nokwegena kwao na ogosasima kwao. Iga bamura aba bagasoerwa. Erio omorwoti Nebukadinesaro akaba nekeririanda egetindi ase engencho y'ogosoerwa ebibuungo ikomi na bibere. Agachiika ng'a Sadaraki, na Mesaki, na Abedinego barentwe asare, Na abamura baria batato bakarentwa ase obosio bwaye. Nebukadinesari akaboria, Inwe Sadaraka, na Mesaka, na Abedinego, Inee, nekeene ng'a inwe timori gokorera chinyasae chiane, abana ba Nyasae montogere buya sana aria ameso ase more? Gose timori gosasima omobwekano oria bw'ethahabu naterenirie ebungo ikomi na bitano? Bono moba ang'e. Ekero moraigwe eriogi ri'ebituureri na ebiroria, na amakano ao ao amarandia, na amariogi a kera amatera, motugame inse moumame ase ogosasima omogwekano oria narosirie. Abamura abaiga bagataigwa ng'a bono goika baumame inse, erinde banyare koba bagosasima omogwekano oyio. Aye naro arabe buya ase more. Korende onye timogosasiima rirorio agwo kegima goika morutwe ase eriiko ri'omorero ekebemberi, nang'ende gokora abana ba Nyasae, inki ogosasiima? Inee! Nenyasae ereri eranyare kobatooria korwa ase amaboko aane? Risadraka, na Mesaka, na Abedinego bakairaneria omorwoti, bakamoteebia, Nai toranyore abasacha banga buna aba ase chikanisa, nai toranyore Abakristo banga buna aba ase chikanisa, nai toranyore abaisiki na abamura bare ase ekanisa enchia erenga buna eye iga. A Nebukadinesaro, titoganetie gokoiraneria igoro y'amang'ana aya, Ebiungo ikomi na bitano na bibere, ay'Omoruoti Nyasae oito, oria togokorera, nanyare gototooria korwa ase eriiko ri'omorero ekebemberi, na korwa ase amaboko ao, Korende nonya tagochia gototooria korwa ase aye omorwoti, goika omanye ng'a intwe titogwancha gokorera chinyasae chi'eng'ao, gose gosasima omogwekano bw'ethahabu oigwatenenirie chinguru chie ring'ana abana ba Nyasae. Riibo nankobori bono iga, Inchikobua mono inyasae chio gosasima, Nomosacha oo, kobua mono rituko ri'Esabato eri'ogosasiima riarenge rironge, ogokonyuoma kw'amokora aka Nyasae gwasaria ogosasiima kwao. Nomosacha oo ekero akonyuomire, gwachaka konywa amarwa, gwachaka konywa chinyasore, gwachaka kobua mono koiyeka amarwa. Inki omosacha oo? Iso na nyoko, Nomopasito oo, abana ba Nyasae, inki kobua amo norooche otang'aneti motwe naki gekorokwa enyasae ase obogima bwao? Ebi nabio biatagoire efamiri, nabio biatagoire chikanisa, ase engencho abanto abange mbari goterenera chinguru chie ring'ana. Abana ba Nyasae, ogochika ogotang'ani ase egetabu keria giokong'anya emerongo ebere, gochakera eyemo mbaka ibere, toba na nyasae ende, abamura abagatenena boronge. Inki gose ndabateebie onye tingotigera iga? Inkobateebia inde ekero abamura baria barutwa ase eriiko ri'omorero, inki kiabete? Neba kobua mono onye togotenena boronge. Onye togochia gotenenera amachiko a Nyasae, togotenenera akatiba ya igoro, neba ntwakwa ntwaba moyo, ntosesenigwe abana ba Nyasae, ntotoorie egesaku, naende kobua mono, ntobe abanto barariganie abange ase oboruoti bwa kare na kare. Ogosaba kwane gocha ase more noko iga, Ekero tokogenda kobua mono, rituko rikobwatia ng'a toba tibweroseria sanamu ende yonsi, inki kweroseirie abana ba Nyasae? Abanto abange babwate ebinyasae, na bokobua mono bare ng'a nkorogu nde, babegete kobua mono ebinto gesieri, abanto kobua mono abana bachia gokora amateemwa, Omwana okorigwa ebikone, osibigwa, eng'ombe yagenda riria egwekonya mambia, batacha amaache aria erinde bagende basibie abana ebigokoro, ng'a omwana oete amateemwa. Abanto basimegete ebinto mogondo, ama, aba, amauga, ng'a kobua mono e- mbisoywa. Abanto babegete kobua mono abare ababekerete abana amauga, ng'a kobua mono mbasiarerwe ebiriri. Nka Nyasae, ki obwate ase obogima bwao? Abana ba Nyasae nankobasabera igo. Ekero torarigereria ase omosalaba, ekero torarigereria chinguru chie ring'ana, neba omonyabibiiri nare ase ekenyoro, neba omorogi nare ase ekenyoro, binto ebi mbikonyara koba bigoika ase bigogokuna. Nyasae oito agosesenie tomanye ng'a kobua mono obotamerero nobe omobweke ase omosalaba, obotamerero nobe omobweke ase omonyagitari omonene ore Yeso, obotamerero nase omotongi oito, rirorio efamiri nebwenere, rirorio enyagitari nebwenere, rirorio chisukuru nchibwenere, rirorio eserekari nebwenere, Ebinto bigokorekana moigwete abanto ba kare gotinda korwa Mombasa, na ase engencho abanto batigire ogwancha kwa Nyasae, bachakire gosasima chinyasae ching'ao, basasimire chibesa, basasimire abarandia. Ntori kobarandia rinde moche ase tore, atokobaranderia mborigereria ase omosalaba moche gotooreka. Nyasae oito abasesenie, otarakwa, otararwara, oramokorere Omonene emeremo ase okomosasima ere bweka omonyene. May God bless you ase erieta ria Yesu. Gosaba tore bono, Omonene Tatwe, mbuya mono ase engencho y'ogotoa amachiko abere. Richiko ritang'ani neri ria kobua mono oboamate bwaito amo naye, ing'a togwanche ase chinkoro chiaito n'emioyo yaito na kera egento tobwate, Ogochika ogotang'ani mbaka ogochika gwa kane. Ogochika gwa kabere noboamate bwaito na mwanyabanto. Monene, twangosaba kobua mono ekero toragende ase ense ime eye iga, ebinto biarentirwe okorarigerigwa ase efamiri mbaka eserekari na ase tomenyete, birusigwe aroro, erinde ogosenu kwene na ase chinka chiaito. Abakwerire Omonene. abarwareire, abarende enchara, na obogima bwa kong'ira ase ense yaito ya Kenya, twange okoba osaba Omonene ng'a koranche otwegerere. Mbuya mono Yeso ase engencho ore omuya, naende mbuya mono ase engencho ore obotamero, erieta riao ribakwe ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Pastor Lameck Onkware, namba yane y'esimi nere eyio, 0710 711 471, Airtel, 07